mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau a tshi kha ḓi vha madekwana avhuḓi kha belran news hu tevhela news weekly court reports na mpho felicia mudau Sa nga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o ita u ṱohudza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha bembe ri vha ri tshi khou lavhelesa musina makhado collins tshavhani khathihi na thulamela hafha kha ri thome ngo lavhelesa mulandu muhulwane vhukuma une khothe khulwane ya ṱhohoyanḓou yo dzulaho vatirafal yo fhirisela phanḓa mulandu wa Ramutsika a ḓivhe vhukuma fhano tshiṱirikini tsha Vhembe, muhwelelwa Vho Bishop Fhaṱoni Roxley Masevhe vha miṅwaha ya furathithanu vha khou hweswa mulandu wa u tshipa ṅwana wavho a si wa mulofhani wa musidzana wa miṅwaha ya fumi sumbe. Ri tshi amba nga uyo mulandu, ndi une wo vha wo bvisiwa kha miṅwe ya mitevhe ya milandu ine ya tea u sengiwa khothe. Zwa zwino mulandu uyu ndi une wo dovha hafhu u vhuyedziwa khothe. Zwo iteaho khothe nga musumbuluwo ndi zwa uri vhaimeleli vha muhwelelwa vho masevhe vho sumbedzisa zwa uri a vha thu lugela na tsengo zwino ri tshi amba nga hoyu mulandu ndi une u ḓo dovha hafhu u humela khothe nga ḽa fumiṱahe ḽa phando ṅwaha u ḓaho zwi tshiya zwo ralo vho masevhe vha nnḓa nga beli ya rannda dza zwigidi zwa fumbili Vhembe, GBV activist Maano Mavhungu o bva mulomo malugana na uyu mulandu. Ndaa, ndi Mavhungu Maano. Ri tshi khou ri ri khou ṱanganedza tsheo yo dzhiiwaho nga vha vhutshutshisi ya u vhuyedzedza heyi kheisi kha mutevhe wa wa khothe uri i dovhe i yo u kona u sengisa. Vha tshi nga humbula heyi kheisi i ḓisa fhulufhelo kha. dzi victim dzoṱhe dze ne mulandu yadzo yo strakiwa out of roll zwino arali i tshi khou thoma ya vhuyedzedziwa futhi zwi khou sumbedzisa uri vhathu kha vhe vhe na fhulufhelo kha sia ḽa mulayo kha dzi khothe zwi nga to lenga mara ḓuvha ḽi ḓo swika ḽine khothe ya kona u dzhia tsheo zwino hezwi zwithu ri pfha zwi tshi khou ri ṱuṱuwedza ende na riṋe ri ḓo dovha hafhu ra khontinyuwa na u sapota dzi victim nga nḓila ine dza kho tea u wana thuso ngayo kha milandu yo iteaho nga u rali. Zwino ri tshi khou ri vhathu a vha i sedze heyi case ri ḓo i monitor u swikela i tshi ya vhufheleloni vha nga humbula u bva murahu ro ḓo. thoma nayo ri tshi hanedza beiḽi ra kundiwa ra tenda uri hai ndi kha vha wane beiḽi yavho, zwino ya strike out of roll ra vha na fhulufhelo ḽa uri vha vhutshutshisi vha ḓo i vhuisa musi i ready then ri kho dovha hafhu ra livhuwa vha vhutshutshisi uri vho kona u dovha hafhu vha i vhuisa nga tshifhinga tshiṱuku. Ndaa. Ri bvela phanḓa nga u lavhelesa mulandu. wa vha hu welelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanyiwa na bulayo ḽa tshiṱuhu ḽa u fhisiwa ha muthu wa tshifumakadzini ṅwaha wo fhiraho fhaḽa ḓoroboni ya Dzhelele vhuponi ha Biaba. Hafhanoni ri tshi lavhelesa hoyu mulandu ndi une wo dovha hafhu u fhiriselwa phanḓa nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani. Vhahuwelelwa vhane muṅwe wavho u kha ḓi vha fhasi ha ndango ya vhabebi vha ḓo dovha hafhu u ḓivhonadza nga ḽa fumbili iṋa ṅwedzi wa Tshimedzi muhumbulo muhulwane wa u fhiriselwa phanḓa uyu mulandu ndi wa uri ramilayo wa muṅwe wa vhahumbulelwa a kone u renga dokhethe vhunga a tshi bva kha maḽoyara a phuraivethe zwi tshee zwo ralo vha muṱa wa mufu wa ha Rudzani Phophi vha khou dovha hafhu u sumbedza zwa uri a vha khou farea vhunga vha kha ḓi dovha hafhu u bvisiwa khothe vha tshi khou balelwa u dzhena Kha ri pfe musi muraḓo wa muṱa malume wa mupondiwa vho Joseph Phophi vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Masiari Muhashi vha khou amba na vho Phophi Joseph ro bva ngeni Biaba Court u swika zwino sa muṱa ri khou pfa ri khou tou vhaisala zwihulu ngauri u swika zwino a ri khou tendelwa u dzhena court zwe mutshutshisi a ri vhudza zwone ndi zwa uri o tea u postponelwa dzi 24 dza october ndi hone u guma ha news weekly court reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa thiri a ah.